Танылган блогер, ләкин аны беркем дә белми. Туйдырды инде, яра. Әйе, туйдырды. Инде каядыр йөри, бөтен җирдә йөри. Тик менә бөтен җирдә күрәм. Минем сәгатем 200 сум торамы? Син теге авыркан бер
ноктага ноктага бастың да, мин аны тути алмый кашымны сөйләячәкмен. Миңа ошамый, мин раздражаюсь, и кара бедре. Минем сторис юкка чыкты да. И язылган, эротический контент кішкене генә утны шундый кішкене генә әйберне эшлисең бит инде авыр түгел бит инде бармак белән
Кайнар сәлам барыгызга да. Бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова һәм бүген бездә кунакта ә, күп кырлы шәхес Ләйлә Лерон Бахмутова. Ул безнең алып баручы, алып кайтучы юмор остасы. Ә, шулай ук әлбәттә инде исемем белгеч блогер.
Дөрес, барыз да сәлам. Шунда ук сорау бирәсе килә, менә күп кешеләр кызыксына, SMM нәрсә ул диеп гомумән диеп язган кешеләр дә бар. Ул инглиз теленнән инде social media marketing дип тәрҗемә ителә. Теге менә интернетта, социаль челтәрләрдә эшли торган кешеләр менә шул SMM белән шөгыльләнә инде. видео фото төшерүчеләр пост ясау Менә алар барысы да керә инде, иә, чыннан да бар бит инде видеомейкерлар, контент-мейкерлар, копирайтерлар, блогерлар, анасы, менә бөтен әйберне интернетта эшләгән эшләрне ул ысман белгечләр эшлиләр инде. Менә. Менә шулай. Кыскача гына шулай. Сез ничә ел менә әлеге өлкәдә һәм ни өчен СММ белгечлектән китергә булдыгыз ә бәлки белмәүчеләр дә бардыр карагыз мин бит инде бер сигез ел бу эштә эшлим дип әйтергә була әле ул вакытта смм дигән сүз юк иде менә мин эшли башлаганда менә син интернетка ниндидер фотографияны саласың да лайклар җыясың да буның менә мәгънәсен атамасы да юк иде аннан соң берничә елдан соң гына мин үземне смм белгеч икәнемне белдем менә ә нигә китүемне Э, менә үзем шундый шәхес инде мин бик күп җирләрдә бик кырлы дип әйттең бит инде э, мин э, төрле эшләрне эшләп карыйсым килә менә смм белгечтә мин ниндидер дәрәҗәгә барып җиттем үсеш якларын күрмим кызыгып беттеме шунда шуңа күрә китергә булдым ләкин белемнәрем бар ул белемнәрем белән мин әлбәттә кешеләр белән бүлешергә бик яратам шуңа күрә мин монда килергә бик шатмын рәхмәт димәк син дәресләр алып барасың һәм үз белемнәреңне шулай Э, курсларым бар и минем әйе курсларымны да бетердем менә исемем белән э, саубулашу э, моментлары килеп җитте яз башында шуңа күрә мин бөтен дәресләрне дә бетердем ә болай менә дусларыма нәрсә сөйләргә консультация бирергә яки менә мондый подкастларга килеп китү минем өчен авырлык китерми чөнки теге чыннан да менә шул сигез ел эчендә белемнәр җыелган тәҗрибә бар һәм менә мин секундында ә, нидер әйберне әйтеп куям да кешеләргә име алар шулаймыни ул ди ә миңа минемчә ул теге былай да аңлашыла торган әйбер кебек тоела ләкин кешеләр әле дә белми шуңа күрә мин аларга ниндидер үземнең алар сорасалар инде әлбәттә үз тәҗрибәмне җиткерергә тырышам шәп ә кайда да булса яки кемдә дә булса укымыйча белем алмыйча шушы өлкәдә эшләп буламы смм белгеч булып буламы

социаль челтәрләремдә эшләп карадым теге менә минем э, үземнең блокларым ул теге ниндидер теге ак кем әле ул ак күселәр кебек лабораторный күселәр кебек ниндидер яңалык барлыкка килә икән мин тотам да аны тиз генә үземдә эшләп карыйм былай беренчедән ул ә, теге э, хәтердә кала яхшы итеп теге бармак хәтере инде аннан соң ә, э, инде син тикшереп карагач клиентларыңда да тикшереп карый аласың эшли аласың менә бу эшли икән чыннан да мондый вариантны эшләп була әйдәгез сез дә эшләп карыйк әле дип әйтеп була ә, белмичә тикшермичә әлбәттә аны эшләргә куркыта теге бар бит инде ул эффект э, самозванц диләр инде аны кеше менә үзенең теге укымагачтын корочка булмагачтын син име менә син смм белгеч дигән корочка булмагачтын син ничектер ояласың үзеңне смм белгеч дип атарга ә, экспериментлар ясаганнан соң эшләгәннән соң берничә теге яхшы кейсларың булганнан соң син үзең сизә башлыйсың инде әй чыннан да минем э, эшем ул акча китерә минем клиентларыма димәк минем эшем яхшы дип әйтә алгачтын мин инде әлбәттә үземне сыман белгеч дип әйтә, э, әйтеп йөри башладым корочкасыз да димәк бер кайда да ә, шушы өлкә буенча белем алмадыгыз булып чыга инде курслар э, үтмәдегез курслар үтмәдем ә э, ниндидер вебинарларга кереп чыгарга ниндидер лекцияләрне тыңларга йөргәнем булды инде әлбәттә чөнки син барыбер андый курсларга йөргәндә мәсәлән мин йөргәндә мин моны беләм икән инде дип чыгып китәм мин күп очракта димәк куркыныч түгел димәк мин чыннан да үз бәямне куя алганмын димәк оена чыннан да менә мин э, соңгы елларны инде кимендә 35 меңгә эшлидерим бер клиент белән теге азрак алмый дим э, кеше сорыйдыр инде ә ничесен соң син анда ничек шундый акча ала аласың ә чыннан да менә минем тәҗрибәм менә шундый чыннан да шундый акча тора икәнен аңлыйсың чөнки син йөрисең ул курсларга каядыр ә, кешеләр белән аралашып йөрисең исемен бер кешеләр белән аралашып аралашып йөрисең һәм аңлыйсың чыннан да мин аларның әзрәк кенә бер баскычка өстенрәк икән Менә шушы тәҗрибәгез була торып, хәзер инде 8 ел биредә дип әйттегез. Нинди төп өч кагыйдә бар? Нәкъ менә биредә э, бәлки нәрсәдер эшләргә ярамыйдыр. Менә катгый рәвештә бу эшне эшләргә ярамый биредә яки нәрсәдер эшләргә кирәктер. Нинди менә өч кагыйдә ул? Э, СММда эшләгәндә, интернетта эшләгәндә ул бары тик менә чыннан да беренче генә кагыйдә бар, ул дисциплина, әлбәттә. Көн көн саен, көн саен син чыгып контент ясарга тиешсең. Син контентны карап утырмыйсың син контентны ясыйсың менә бу беренче минем менә әле дә монда да язылган ул эм, я тот кто создает контент мин үземә истә калсын өчен мин гел шулай язып куям үземә мин холодильникта ленеп тора ул э, там чөнки син утырасың интернетта син сизмисең дә ничек кереп китәсең син батасың карап отыруга шуңа күрә ә мин бит инде блогер мин контент мейкер димәк мин аны ясарга тиешмен ул контентны бу беренче дисциплина аннан соң әлбәттә курыкмаска курыкмаска дигәнне ул төрлечә аңлатып аңлап була чөнки менә мәсәлән син куркасың камерага сөйләргә бу да курыкмаска дигәнне аңлатырга аңларга кирәк инде кирәкме кирәкми куркырга аннан соң бит инде социаль челтәрләр гел аерылып генә гел үзгәреп тора гел үзгәреп тора и син куркыта ул бүген мында кнопкасы иртәгә икенче якта кнопкасы анан соң бу социаль челтәр бүген бар иртәгә ул юк менә ул курку дәрәҗәсенә кереп китә име син стагнацияга кереп китергә мөмкинсең туктап калырга ә мында ярамый куркырга гел ничектер каядыр адым ясарга курыксаң да барасың курыксаң да барасың һәм өченче охватларга лайкларга карамаска менә бу инде э, хәзерге вакытта э, теге шулай ук ничектер туктата күп кешеләрне контент мейкерларны ахватларым төште лайкларым оз дип э, кеше югалып кала аларга карамаска кирәк сиңа ошаган контентны булдырырга да булдырырга туктамаска

Карыйлар ахватларга әлбәттә. Һәм без беләбез инде ахватларны күбрәк җыя видео контент, reels, клип, клиплар, әйе, шортслар. Шуңа күрә ул видео контентка басым ясарга кирәк. Кайчак мин әйтәләр, "Ләйдә, әйдә сезне фотога төшерәм" диләр инде, ме? Горизонтальный фотога төшерсәләр, әле тагын тагын да катырак көлә башлыйм мин. Нәрсә кирәк ул миңа? Нәрсәгә? Әйдәгез мине видеога төшерегез, пожалуйста. Чөнки кеше хәзер видеодан гына карап мәгълүмат җыя. Моны истә калдырырга кирәк, әлбәттә. Ничә секунд эчендә кешене җәлеп итәргә кирәк? Ничә секундлык булырга тиеш рилслар, мәсәлән, клиплар? Беләсезме, элек бит әйтәләр инде, синең аккаунтыңа керсәләр, аккаунтыңны карап чыгар өчен 10 секунд вакыт бар, шуңа күрә 10 секунд вакытында кешене ничектер җәлеп итәргә кирәк дип. Хәзер 10 секундтан 3 секундка төште. Ох. Синең 3 секундта кеше аңламый икән, синең аккаунтың нәрсәгә кирәк икәнен, ул аңа гомердә дә язылмаячак. Һәм элек маркетологлар әйтәләр, сезнең товарыгызны сатып алсыннар өчен ә без бит инде шулай ук товар безнең блокларыбыз шундый ук товар э, ун э, унбиш тапкыр сез кешенең күз алдына э, китеп китеп китерергә тиешсез инде демәк күреп алырга тиеш ул сезне аннан соң гына ул бәлки сезне сатып алыр хәзер утыз утыздан артты шуңа күрә менә мин әйтәләр инде ләйлә син кая гына бармасаң син анда диләр мен әйтәм касание мен әйтәм я максимальное касание булырга тиеш кешеләр белән алар мине бер утыз тапкыр күргәннән соң гына бу кем микән дигән уй фикергә килә башлыйлар да Ярар, язылыйм инде бу кызга диләр. Туйдырды инде, я. Әй, туйдырды, туйдырды.
Каядыр йөри, бөтен җирдә йөри. Тик мен бөтен җирдә күрәм. Шакыр язлыйм әле. Э, мин бөтен җиргә йөрергә тырышам, чөнки менә мине кеше күреп алсын, мине белеп алсыннар өчен инде. Э, медийнесне булдырырга да барыбер кирәктер инде, әйме? Менә бу Казанда бик авыр ул медийнесне булдырырга. Мин аны күптән түгел э, Шамил сезнең инде директор кызына сөйләшкәндә әйткән идем мәктәп менә безнең казан смилары нишләптер ә, медийный йөзләрне тотып алмыйлар менә барлыкка килә икән ниндидер медийный йөз име тот та инде бөтен җирдә синең менә мәсәлән татмедиа хәтлек татмедиаң бар синең әле ничәмә журналың ничәмә видео контент эшли торган кешеләрең бар и дә син елына нә бу кешене йөз тапкыр күрсәтергә кирәк бөтен җирдә дә нә бу кешене һәм ул кешедән медийность үсә әлбәттә ул кеше бит истендә калдыра кем аны үстергән Ниме? Һәм әлбәттә, ниндидер моментта син инде сиңа кирәк булганда синең мөрәҗәгать итәсең дә, әйдә әле без безгә коллаборация ясыйк, әйдә безгә просмотрларны артырга булыш әле дип килсәң, конечно, ул медийный йөз сезгә рәхмәтле булачак та риза булачак шуңа күрә минемчә ничәптер менә шамил әфәндегә генә түгел бөтен семьяларга да аминовларга да барысына да менә шундый бөтәләп әйдәгез медийный йөзләр ясый башлыйк әле дигән чөнки менә чыннан да менә коллаборация ясарга кирәк реклама кайдыр бирергә кирәк ә ул кешеләр юк менә юк андый трендсеттерлар ничә менә соны башласаң менә чыннан да менә сездә инде якыннар иделәр төшерәсез бит инде видеолар кунаклар чакырырга кирәк сезгә Ә, сез ун кунак чакырасыз да, билгеле булган. Аннан соң, ә безнең кеше бетте. Нишләргә? Теге, чыннан да менә сез дә бит инде менә э, минем менә бу минем минем теге авырткан бер
ноктага бастың да, мин аны тоти алмый, шуны сөйләячәкмен. чыннан да ә, менә сез дә бит инде минем өчен медийный йөз булырга әзер кешеләр тоттыгыз да инде бөтен җирдә булырга тиешсез бөтен җирдә комментарий биреп йөрергә тиешсез чөнки сез сез чыннан да ә, камера алдында утырып нәрсә сөйлисез сезне үстерергә үчтерергә кирәк менә җитми ничәптер мәгълүмати шундый ярдәм сми ягыннан безнең яңа йөзләргә минемчә минем фикер бу бөтен журналистларга блогерларга кагылган сүз иде язып мыегыгызга чорнап куегыз хәзер охватлар лайклар турында менә сөйләшеп алдык ә ничә сторис куерга кирәк э, көненә алайса бузова кадәр теге куйган э, бик күп кешеләр бузовага карагыз бузовага ләсәнс эшләргә ярый чөнки менә блогер белән шәхси битләрне бутамаска кирәк блогерның битләре инде страничкалары һәм шәхси аккаунтлар алар ике төрле әйбер мәсәлән ә, андрей малаховны сөйлим инде ул менә килде дә социаль челтәрләргә бик озак еллар буе кермәгән ие ул аны булмаган ә, аккаунтлары бу керде дә көнендә 180 мең кеше килде көнендә 180 мең чөнки ул көн саен ә, кич белән ә, алып бара прайм таймда ол баручы булып эшли ну, аны бер танылган шәхес шуңа танылган шәхес шуңа күрә ул блогер түгел ул үзен шәрә куямы ә, кәкре фотография куямы ул

Э, теге пост астында сорау калдырырга кирәк обязательно аларның миссияләре бөтенләй икенче төрле әйе чыннан блогер булу блогер нольдан башлый үзенең эшен нольдан аларның менә аккаунтларында кешене үз аудиторияне җыю үзен таныту дигән әйбер шуңа күрә блогерларга әлбәттә сторис куйганда алар бузовага карап куярга тиеш түгелдер чыннан да алар үзенең аудиториясенең отклик диләр инде аудитория реакция җибәрә икән аудитория синең стористарыңа җавап бирә икән димәк аларга кызык ә, ә җавап бирми икән димәк бүген без ничектер аралаша алмадык аудитория белән туктатырга кирәк бүген ял көне мәсәлән ә, хәзер юк шундый менә элек булганы бер менә сториста барлыкка килгәчтен генә менә мин монда ашарга бардым менә мин әниңдә кунакта менә мин барам менә мин кайтам дигән э, хәерле иртә теге тәмле булсын хәерле төн дибеме куялар иде шундый менә вакыты җиткәчтен ә хәзер алай түгел син э, атнага ике чыксаң да була ә, ләкин менә чыгарга кирәк инде инфоповод диләр инде ниндидер яңалык белән яңалык белән чыгасың һәм ул бер тулы даими ниндидер кызык э, хикәя булырга тиеш сторителлинг эйе сторителлинг дип атала инде ул менә ул хикәяне булдырырга кирәк башыңда уйлап табарга кирәк сценарийны язарга кирәк һәм ул сценарийның ниндидер теге кагыйдәләре әйяның кагыйдәләре була һәм ул кагыйдәләр буенча язарга кирәк теге ниндидер мин герой герой көнен башлый или атнасын башлый геройның ниндидер проблемалары бар герой ул проблемаларны ничектер шишә герой ничектер яши геройның яңа дуслары барлыкка килә тагын авырлыклар инә шул кешегә карарга кызык була сериал кебек карап утыра ул синең сторисларыңны менә миңа да кайбер кызлар әйтә мин көне буе сине стористарын карамыйм да анан сен кич белән чәй ясап бер утырып ун биш минут сине стористарын карыйм мин о менә менә шуны теләгән идем дә инде мин менә бу теге бу серияны эшләгәндә дип эчтән генә уйлап куям мин кызык ә пост постка килгәндә һәм рилсларга килгәндә аларны көненә ә, ничә тапкыр куярга мөмкин көн саен куярга кирәкме һәм кич белән куярга кирәк дигән кешеләр бар көндез иртә белән аның кагыйдәсе бармы юкмы мин яратам ул кагыйдәне ул кагыйдә ике мең дә унынчы елда чыктым шунда әле дә аны шуны сөйләп йөриләр кешеләр э, беләсезме минем э, клиентларым кайчак язар ләйлә мин э, бер мәкаләне укыдым интернеттан анда язылган сәгать сигездә куярга кирәк постны сәгать уникедә һәм сәгать сигездә кичке дип яза. Бит һәм гафу итегез, ә сез ул э, мәкаләнең э, датасына карамадыгызмы, ничәнче елгы мәкалә ул дип. Чөнки чыннан да алгоритмнар үзгәреп тора. Һәм менә теге елны эшләгән кагыйдәләр бу елны инде эшләми. Рилслар барлыкка килгәчтен генә безнең охватлар барыбызның да бик зурый. Чөнки рилсларны төшерүче менә кыска видеоларны төшерүче кешеләр әзи хәзер алар һәр бөтен кеше дә төшерә башлады бөтен кеше дә куя башлады һәм охватлар кими башлады э, кеше куркуыннан тагын да күбрәк куя башлый теге тагы берсесе булса да чыгачак рекомендованныйга күбрәк куйыйм әле күбрәк куйыйм әле дип кеше котыра котыра куя ләкин монда карарга кирәк максаттан нәрсә кирәк сиңа син э, охват җыясыңмы ә сиңа нәрсәгә э, үзеңнең видеоңдагы охват нигә сиңа э, ниндидер һиндстандагы яшәгән егет кызлар карап торуы ул синең видеоңны ул бит аның синең максатыңа туры килмәскә мөмкин әлбәттә сиңа матур сон кирәк икән миллион соны кирәк икән бу Э, сиңа туры килә ләкин сиңа кирәк икән сатырга бәлки интернетта бәлки сиңа аудитория җыярга кирәк икән бу инде икенче төрле максатлардан э, этәренеп эшләнергә тиеш видеолар шуңа күрә монда бер төрле кагыйдә була алмый беләсеңме бер кешегә генә әйтеп булмый менә сез ун видео куйсагыз сезгә аудитория килә башлай башлый дип әйтеп булмый ә, шуңа күрә ә, белергә кирәк менә син әйт, әйтсәң миңа ничектер бу студент кызга ничә тапкыр куерга кирәк ә, рилсларны кыска видеоларны ә, аудитория җыер өчен дип әйтсәң бәлки мин әле сез әйтеп әйтә алыр идем ә менә былай бөтен кешегә дә туры килерлек итеп җавап китерә алмыйм һәр кешенеке үзенчә үзенчә булырга тиеш индивидуаль Әйттегез бит әле, Reels рекомендациягә керсен өчен кеше нәрсә генә эшләми, йөзәрне куя, унарны куя дип. Ә нишләргә кирәк соң барыбер дә рекомендациягә керсен өчен? Э, эмоциональ э, контент өсәргә кирәк. Эмоциональ контент ул менә кеше синең видеоны караганда ниндидер хисләр хис итә. Менә шул хисләрне син хис иттерә алсаң кешенең имә үне анда утырган кешегә, ул синең видеоны карап бетерәчәк. һәм бәлки лайк та куячак үзенең царский лайгын да шәп иячәк ә, ә былай күп очракта карап бетерү дә җитә карап бетерә кеше синең видеоны алгоритм бу видео кызык икән аңлый һәм күбрәк кешегә күрсәтә башлый ә, нәрсә соң эмоциональ контент ул я син елап сөйләсең я син көлеп сөйләсең я син әтиеңә ниндидер машина бүләк итәсең икән әйме таныш булмаган кешеләрне карап утырасың алар өчен сөенеп син хис хис итәсең мин дә шулай итәрем дигән хисләр белән карый башлыйсың да теге беби шаурлар баланың полын белүләре дә барысы да менә кешегә кызык шуңа күрә андый видеоларны без күбрәк рекомендацияда күрәбез ә син утырасың икән ниндидер үзеңнең теге тыныч чыраең белән нәрсәдер сөйләп кешегә кызык булмаска мөмкин чөнки сөйләгәндә дә ниндидер агрессив булырга кирәк яки ниндидер менә сиңа карап кеше әзрәк кенә кем бу нәрсә бу аңа ошамаска тиеш бу да хис бит ошамау да хис һәм ул үзе теләмәстән сине карап бетерә чөнки аңа нәрсәдер синдә ошамый минем менә бер клиенткам бар ул традри э, тиктокта һәм тиктокны мин үзем өчен үзгәртеп бетергән идем әнә тиктокның лентасы бит ул һәр кеше өчен үзгәрә э, мин караган идем мәсәлән э, тиктоктагы рекомендацияләр ничек итеп монтажларга нинди трендлар бар дип үземә төзегән идем И бу миңа әйтә, ярыймы мин үземнең тиктогымда үзем утырам ди инде. Дим, яра, аны бит инде тиктогы утырсын дип уйлаган идем. Ике көннән соң керсәм, бу тиктокны үзгәртеп бетергән. Однажды в России, стендап, ниндидер э, пусть говорят там өзекләр, шуларны карап утыра икән ул. И миңа әйтәм, мин әйтәм, сезгә бу контентлар ошыймы? миңа ошамый дим сез бүтәне карап бетерәсез әйе ди миңа ошамый мин говорит раздражаюсь и карап бетерәм карамагыз сразу андай берне э, алып ташларга кирәк чөнки лента менә сизә сез аны карап бетерәсез икән ул сезгә тагын да тагын да күрсәтә башлый күбрәк э, шуңа күрә сез үзегезгә лентаны үзгәртә аласыз шунысы яхшы мәсәлән анда өч ноктага басып не интересно дигән кнопкага басасыз да ул сезгә бөтен мәче белән этләрне күрсәтмәячәк бар бит инде безнең хәзер төрле социаль челтәрләр тыелганнар да бар тыелмаганнары да бар мәсәлән э, шул ук иң популярлары дип әйтик инде вконтакте телеграм инстаграм шушы өчесендә э, кайсында рәхәтрәк сезгә мәсәлән һәм ни өчен һәм биредә барыбер дә ниндидер үзенчәлекләр бар бит инде һәм алардан чыгып ниндидер кагыйдәләр дә чыгарга мөмкин булырга мөмкин әй чыннан да менә бу өч э, социаль челтәр чыннан да хәзерге вакытта иң популяр менә минем өчен э, әлбәттә яппиләре дә дигәннәре бар аннан соң дзеннары да ютублары да бар мин аларда да салгалыйм ләкин былай менә өчесендә конкрет утырам инде иң яратканы әлбәттә көн көн саен крем дигән дигәне ул инде теге запрещено грамм теге инстаграм тыелган булган безнең социаль челтәребез шунда көн сайын крем һәм контент салам контентын да шуннан карыйм ә, яратканнардан дисәң телеграм яратканга әйләнә башлады анда мин чыннан да чын күңелдән нәрсәдер яза алам инстаграмда инде аудиториясе кән зуррак булганга күрә ничектер анда ачылып китергә авыррак була башлады ә, телеграмда мин теге озын озын постлар язып ничектер үземнең фикерләремне уйларымны җиткерәм кечкенә генә аудиторияме монда йөз алтмыш өч кеше генә без анда менә теге кечкенә генә гаилә кебек үз кешеләрем белән әйе аларга ниндидер шундый кайгыларымны хисләремне җиткерә алам ә инде инстаграмга чыннан да чын күңелдән чыгасың инде теге позитивный позитив успешный успех алга киттек без барабыз ә вконтактеда мин кросс постинг белән шөгыльләнәм кросспостинг ул яңа кара төс дидер инде име э, хәзер модага керде элек мин аны бик катгый рәвештә э, риза түгел идем кросспостинг ясарга һәрбер э, һәрбер социаль челтәрнең үз холкы бар дип сөйли мин ләкин хәзер аларның барысын да дөрес итеп алып бару вакытны күп сарыф итә шуңа күрә Күп очракта мин э, Телеграмдагы булган постларымны, Инстаграмдагы булган постларымны кушып, нәрсәдер үзгәртеп, шунда э, салып барам ВКонтактега да. ВКонтакте минем өчен ул ниндидер фотоархив. Аннан табырга фотографияләрне җиңел. Мин анда барсын да җыеп барам. Мин төрле-төрле папкалар ясап барам анда фото өчен. Теге кирәк булганда, тиз генә кирәк булганда контент өчен фотографияләр. Мин шуннан тиз генә табам да салам. Чөнки үземнең менә фото э, галереямда телефонда коточкыч хәл анда минем фотографияләрем аны үземнекеннән әзерәк чөнки э, теге клиентлар заказчиклар булгачтын инде әйе анда тула аларның фотографияләре белән менә мин бер терабайт ышанасың бер терабайт җитмә бетте коточкыч нишләргә чиста торганы мин белмим инде шундый авырлыклары бар шуңа күрә нинди кагыйдәләр бар дип әйтергә кирәк менә кросс постинг дип әйттем бит инде кросс постинг ул булган менә куеп барасың икән бер бер э, сайлаган социаль челтәргә көн саен кереп барасың ди ә атнага бер сен әйтәсең җомга көнне мин калган социаль челтәләргә бөтен әйберне менә монда салган бөтен әйберне монда күчерәм и ирем ничек күчерәсең

бер уртага куеп сөйлиләр кытайда яшиләр алар менә шундый зонада алар под колпаком алар э, э, европа американың э, социаль челтәрләрен белмиләр ә без белеп алдык бит инде без тотып тотып алдык аны менә күреп алдык шундый әйбер бар икән шуңа күрә безгә әйтәләр икән vpn начар vpn белән керергә ярамый дисәләр дә безнең хәзер авылдагы әбиләрдә дә vpn бар алар рәхәтләнеп инстаграмга кереп үзләренең теләгән контентларны карап утыралар әйе беренче көннәрне кешеләрне куркытты әлбәттә ниндидер э, утыз кырык процент аудитория ишетеп төште юкка чыкты ләкин аудитория барыбер бар һәм аларның барыбер карыйсы килә нәрсәләр укыйсы килә син инде әлбәттә анда үз э, стратегияң белән инстаграмны алып бара аласың аннан соң бит инде синең аудиторияңды татарлар икән татарлар рәсәйдә генә яшәми тотта эшле австралия татарларына финляндия татарларына экспатларга э, америкада төркияда яшәгән э, егет кызларга да эшләп була үзеңнең контентыңны һәм аны шулай итеп аудиторияны җыеп була әлбәттә сиңа кирәк икән просто аудитория э, казандагы аудитория син мәсәлән маникюрный салон димме сиңа инде бу кагыйдә туры килми сиңа кирәк инде уйларга ничек итеп табарга менә казандагы кешеләрне алар бар барыбер алар барыбер vpn белән керә ул тыелган граммга текст яки визуал бүгенге көндә ә, зур пост язуның мәгънәсе бармы гомумән актуальмы кирәкме юкмы зур постлар чыннан да керә телеграмда мәсәлән телеграмда син язасың пост имя бу синең постың озын аннан соң син аны тотасың да инстаграмыңа видео итеп саласың син анда ниндидер видеорядлар ясыйсың да һәм ул син язган әйберне укыйсың һәм яздырасың видео өстенә шулай итеп син әйтәсе килгән әйбереңне видео иттерәсең менә шулай итеп эшләсәң э, мәгънәсе бар әйе э, менә беләсеңче нинди уңайлы әйбер мин башта текстны телеграмга язам име аннан соң язган тексттан мин ясыйм сторителлинг сторисларга инде тексты әзер бастырып утырырга кирәкми тотасың да күчерәсең дә ябыштырасың күчерәсең дә ябыштырасың аннан соң э, сторисларың яхшы керсә син аңлыйсың инде ә моны бит әле рилс итеп тә эшләп була икән дип рилска да чыгарасың менә ә һәм менә күп очракта мин хәзер кызлар бит инде төшерәләр э, сторислар соң аны матур итеп монтажлыйлар мин кызларга әйтәм бу бит рилс бу бит рилс нигә син аны егерме дүрт сәтке генә калдырасың истә калырлык әйбер иренмә тагын башын ну рилс өчен аның берничә кагыйдәләре бар беренче өч секундта кызык булырга тиеш аннан соң инде ниндидер үзгәрешләр барырга килергә тиеш видеода андай бер булса димәк синең рилсыңны караячаклар шуңа күрә кайчак сторисны әзрәк кенә генә үзгәртеп китерергә кирәк мәсәлән син дә куясың минем көнем дип инде нинди нарезка аның атамасы булса кызыграк минем көнем генә түгел ә мин бүген иң кыйбатлы сумка алам мәсәлән дип язсаң э, кешегә инде карарга кызыграк һәм ул аны карап бетерәчәк шулай шул шуңа күрә мин күп шык итәм кызлар сторис куер алдыннан бу бит рилс бу бит рилс бу бит рилс дип үземә берничә тапкыр әйтергә кирәк аннан соң курыкмыйча рилска салырга кеше ахватларны көткәнгә күрә ул ояла куерга үзенең рилсларны һәм шуңа күрә шулай теге эй ярар стористарына калсын инде эй ярар булмады бугай инде бу нормаль дип ә ул булмый да нормально син өйрәнмәсәң куймасаң куркып утырсаң сен беркайчан да э, норма уровененә менеп җитмәячәксең ә ахватлары әз булган публикацияләрне удалить итәргә бетерергә ярыймы или торсын норма соң алар кемдер алып ата инде кемдер алып атмый мин үзе алып атмыйм чөнки чыннан да мин алгоритмнарның ничек эшләвен беләм ул син әшәке дигәнне аңлатмый син начар блогер дигәнне аңлатмый бу сине яратмыйлар дигәнне аңлатмый менә бүген шундый көн менә бүген синең аудиторияң вакытында күреп алмаган менә бүген синең аудитория вакытында лайк куймаган чыннан да аудитория кызык булмаган контент бәлки төшергәнмендер дип уйларга мөмкин име аннан соң син шуны аңлаганда син аңлыйсың мин яхшы блогер мин тәҗрибәле кеше бүген генә шулай булды все и китәсең э, эшлисең дә эшлисең э, менә әйтәм бит әхватларга карамаска кирәк дип әйткән кагыйдәне менә ул кагыйдә үги эшли яхшы ә хәзер бит инде безнең күп э, контент ясаучылар блогер бар дип әйтик инде алар арасында төрле өлкәгә кагылышлы кешеләр бар кемдер торт пешерә кемдер тырнак ясый кемдер вайннар пранклар э, бар араларында шундый кешеләр фото видеолары ярый карарлык ә менә текст ягыннан нәрсә дип әйтергә хаталар бик күп һәм инде алар күзгә ташланып тора сез э, моңа ничек карыйсыз сез үзегез дә хаталы язасыз юк нишләтергә менә андый блогерлар булырга тиешме аудиторияләре зур ә карыйлар нинди карашта сез андыйларга ә, мин эчтән генә инде хаталы яза анасы үзең уйлыйсың блин үзем дә хаталы язам инде мин дип ә, ләкин беләсеңме калган кешеләргә карамаска тырышам мин чыннан да менә карасагыз утыз тугыз кешегә генә язылган мин ә, чөнки минем окр ә, мин теге бөтен лентаны карап бетермәсәм туктый алмыйм шуңа күрә мин теге аңладым да үземнең шундый проблемам бар икән мин бөтен кешедән дә максимально теге инде отписка отписка отписка теге кеше үпкәләмәсенме чыннан да искә төшсә кереп карыйм да менә лайклар да куям язам ләкин менә тормышымны шуңа сарыф итмәсен өчен шундый вариант сайлап алдым үземә теге иң иң якын кешеләрне генә калдырып кем белән аралашам кем белән күрешәм теге әзрәк кенә бер ел ике ел күрешмәгәнмен икән сөйләшмәгән икән миңа инде кызык түгел мин алардан теге чыннан да отписка ясыйм инде вот карап бармыйм калган блогерларны аларга теге чыннан да минем теге әзрәк кенә нервга тия башлыйлар аларның хаталары мәсәлән или дөрес эшләмәүләре или реклама салулары мәсәлән ул төшерә төшерә төшерә дә ниндидер абзарларын дип сөйлим мин генә абзарларын төшерә төшерә төшерә дә сыерларын аннан соң ни с того ни с сего ниндидер реклама чәпи дә аңлатмыйча и дальше китә аның тәпчән чабулары әйтәм син аудиторияңне яратмыйсыңмы син аудиторияң барыбер ничек син аны әйтмисең менә мин хәзер авылда авылда булсам да сезгә әнә моның турында сөйлисем килә әле дип әзрәк кенә подводка яса инде нигә син аны уртасына чәписең дә куясың бит инде аның аудитория шакката тотып аткан шикелле әйе мә әйе мә мин үз эшемне эшләдем рекламаны күрсәттем җиткән дальше киттек шуңа күрә мин андый кешеләрне бик яратып бетермим ләкин аларны бар алар бар аудиторияләрне ярата ә нәрсә өчен ярата димәк аудитория people have it дидер бит инде аудитория ярата икән димәк без алардан үрнәк алырга тиеш ниндидер берләрдән бер караганда мин анда әйткәнем бар мәсәлән элвин грей үзенең вакытында ютубларында теге чупу чупслар авызына тыгып ниндидер видеолар төшерәләр ялар уразова белән авызларына чупу чупс тотып ниндидер сөяшеп аңарга тиеш инде икенчесе бер караганда бит инде бу бит инде шундый артистларыбыз чупу чупс тыгып авызларына нәрсәдер э, бу инде кринж э, кеше карый кеше яши димәк алар аудиторияны шулай җыйдылар җыйдылар да ә хәзер клипларында миллионлаган просмотрлар пожалуйста алай да шәп була бит ә без без алай итә алмыйбыз без итәхәтле безне өчен анда безнең бит ак пальто Безнең yeah. ак партияләребез печатанырга тиеш түгел, без андый түгел. Без аудиториябезне э, җимибез андый вариант. Без шуңа күрә безне бер кеше карамый да, белмим. Без утырабыз анда. Мин әйтәйен, танылган блогер, ләкин аны беркем дә белми. Шуннан да шуны вариантына куласың. Аңлыйсыңмы? Кайчакта уйлап куясың, ие, бәлки алар кебек кайчакта баумга чыбгып ә, пранклар төшерергә микән сөт салып өстемә ә, бәлки шулай итеп мин җыермын аудиторияне күбрәк дип уйлыйсың талашып берәр кеше белән кемдер э, талашып нидер хайплар ясап кешегә кызык ну яңалыклар ишетелгән кешеләр аны аңлыйлар әлбәттә чөнки күбрәк негатив яңалыклар э, җыя аудиторияне нимә җәлеп бите ә, без инде чыннан да итәгатьле шулай булдыра без шигырьләр белән без ниндидер шундый матур татар текстлары белән генә чыгасыбыз килә шуңа күрә мин әйтәм карыйм да инде хаталы булган ә, текстларны ә, булса була тыр кеше тырыша

шундый элементар әйберне дә эшли алмагачтын алар белән сөйләшеп тә булмый алар белән теге не ведем переговоров андый кешеләр белән просто кем ничек ала шулай кылана инде әйе шулай аудиторияны җыя тота татар телендә алып барылган аккаунтларны ничек итеп хәзер үстерергә популярлаштырырга гомумән алга этәрергә
Беләсеңме, ә, э, татар телендә алып барсаң, аккаунтлар мин үзем алып барган бар. Ә, эксперимент өчен алып барган имин. Аккаунтка җыела халык тизрәк. Ләкин кайсыр моментта ноктасы бар аның, ул үсми башлый. Чөнки э, нәсәләт үсә ул тиз. Чөнки татар теленә сусаган халык, алар татар телендә яңа контент күрәләр дә, шатланып укый башлыйлар. Ләкин андый аудитория күп түгел. үсәсең килә икән зуррак аудитория җыясың килә икән барыбер я урыс теленә я инглиз теленә күчерергә кирәк дип уйлыйм мин нәрсәгә казах теленә күчсәң дә төрек теленә күчсәң дә яхшырак чөнки мәсәлән инстаграмда телеграмда а юк телеграм туры килмим дә инстаграмда тәрҗемә итә постларны үзе инстаграм ә менә телеграмда татар теленә урыс теленә калган телләргә тәрҗемә итә телеграмда татарча алып барсаң аудиторияне э, җыеп була ләкин телеграмда бөтенләй аудиторияне җыю авыр чөнки анда юк менә без өйрәнгән рекомендованный дигән әйбер инде димәк кеше синең кеше үзе эзләп табырга тиеш бит анда шунда авырлык шуңа күрә мәсәлән анда реклама да кыйбатрак телеграмда анда подписчикларның бәясе дә күбрәк ә, чөнки анда менә авыррак шундый авырлыклары бар аудитория җыюның менә блогерлар турында сөйләштек бит инде алар хәзер күп алар хәзер ә, татар телле блогерлар да күп дип әйтергә кирәк һәм алар еш кына ә, ясыйлар гифлар гифлар гомумән нәрсә ул һәм сезнең үзегезнең дә оештырганыгыз бармы катнашканыгыз бармы кирәк әйберме ул гомумән гифлар ул аккаунтларны үтерүчеләр дип атыйм мин чөнки сиңа аудитория килә алар сине укыйм дип килмиләр сине яратам дип килмиләр алар акча акча җиңәм дип бүләк җиңәм дип киләләр һәм алар килүгә синең аккаунтыңны скрыть скрыть скрыть диләр дә алар гифта катнашкан кешеләр алар гел гифта катнашалар аларның инде дүрт меңнән артык подпискалары бар алар сезне күрмәячәкләр белмәячәкләр дә сиңа сон кирәк икән әйдә катнаш ләкин ул син ахватларыңны нәкъ гиф вакытында гына булганда гына арттырачак гиф бетүгә отпискалар башланачак әлбәттә һәм аннан соң әлбәттә э, гифтан икенче гифка күчерә кирәк менә giveaway игла диләр инде аны менә гифтан икенче гифка күчеп яшәсәң әлбәттә синең аккаунтың теге әзрәк кенә охватлары гел бер тирәдә булачак инде ә, ләкин менә мин беләм ә, күп блогерлар федераль блогерлар алар шулай итеп үстеләр күп итеп акча эшлиләр һәм алар аннан акча эшли беләләр синең стратегияң юк икән ничек аннан акча эшләргә анда гифларга кермәсәң дә була чөнки менә мин хәзер сиксән мең кертәм гифка дип син киләсең ди юк безнең конечно татарларда ул анакадәр түгел анда сигез меңдер инде унбиш мең максимум син кертәм дә унбиш меңне ничек мин унбиш меңне яңадан кайтарам дигән синең әйберең була тиеш син инде кечкенә генә бәядә булган кызыклы синең аудитория кызыклы булган продуктың булырга тиеш һәм алар сине сатып алып ул акчаны китерсәң кире кайтарсаң инде ниндидер уңышлы әйбер була бу под подписчик ә, э, бәясе ун тиен дә булмый чөнки алар сине чыннан да күрмәячәк сиңа акча эшләү өчен кирәк булса гифларда катнашсаң була шуңа күрә уйлап э, катнашырга гифларга кирәк катнашырга һәм аңларга ә, э, гиф начар узса синең аккаунтың үләчәк икәнен алдан аңларга кирәк инде анан син үзең үз кулларың белән ул кешеләрне чистартып утырачаксың әле менә әйтте диярсең ярый ә хәзер әйдәгез үзегезнең аккаунтка күчәбез әйдәгез ә, сез бит инде фудблогер ансы да барайым ә, гомумән нәрсәләр төшерәсез биредә нәрсәләр куясыз һәм сезнең төп критерий менә контентка нинди булырга тиеш ул әйе мин чыннан да икенче блогым бар ул э, фудблог деп атала инде мин рестораннарга кафеларга йөреп э, үземнең э, фикерләремне әйтеп язып йөрим Максаты нәрсәдә бу аккаунтның? Э, мин э, аудитория җыю түгел, ә чыннан да мин чын күңелдән әйткәндә шеф-поварларны, поварларны бик хөрмәт итәм һәм минем өчен алар рок йолдызлар һәм мин алар белән таныш булуыма шундый сөенеп э, шундый алар миңа шалтыратып я язып директка я мине чакырсалар үзләренең нинди яңа менюларына миңа шул җитә миңа бүтән берәй дә кирәк һәм чыннан да миңа әллә ничәмә ничә э, шеф язылган э, мин алар белән аралашам алар миңа әйтәләр ләйдә безне яңа теге мин бит инде ит ашамый торган кеше безнең яңа итсез меню барлыкка килде килеп кит әле теге кабып кара әле тәмле микән юк микән үзеңнең фикереңне язып безгә әйтерсең әле дип әйтәләр дә Әлбәттә, бу минем өчен мине чакырды мин бүген ашыйм илгиз ансыма түгел мин былай да ашыйм илгиз галиев мине чакырды аннан сөйнә сөйнә йөгереп киләсең дә инде менә шуның өчен эшлим мин аны менә минем аккаунтым ул шул бер максаты икенче максаты ул кешеләргә чын ә, отзывлар җиткерү чөнки минем ә, аккаунтымда түләүле реклама юк бартер буенча да бартер буенча да мине чакыра алалар рестораннар кафелар алар беләләр мин килсәм ә, мин аларга барыбер үземнең фикеремне чын чын барлыкны язачакмын үземнең ә, подписчикларыма күп ә, кафелар шуны белгәчтен ой ярар икенче юл дип мине чакырмыйлар чөнки менә үзләрендә ышаныч булмаса алар инде мине чакырмыйлар ә үзләре белгән кешеләр безнең бар, бар былай да яхшы килегез карагыз дип әйтәләр дә мин киләм дә карыйм да әлбәттә ул дегустация бушка була ләкин мин үз фикеремне җиткерәм инде менә шул бу аккаунтыма да бер җиде ел булды бугай һәм мин тәҗрибәм көчле минем күзем менә монда тузан монда официант дөрес эшләми монда менюда ниндидер хата мин аны тиз күрәм андай әйберләрне монда соус дөрес түгел бу әйбергә мондый соус ярамый мондый колак монда булырга тиеш түгел монда вилка булырга тиеш дигән әйберләрне мин моменталь сизеп алам һәм аны кызык итеп аудиторияга җиткерергә тырышам инде әлбәттә күп аудитория белеп тә бетермим сизмәсләр иде ниндидер минусларны ләкин мин чыннан да күп йөрегәнгә күрә Э, мин инде э, аны язам һәм әлбәттә менә чыннан да ашырга дип әйтәсез әйттем бит инде көлеп кенә э, күп аккаунтлар миңа язалар без сезгә роллы бирәбез диләр инде ә сез безгә отзыв языгыз бәлем мин ролл сатып ала алмыйммы инде мин ролл ала алмыйммы миңа андай бер кирәк миңа кызык түгел ул миңа кирәк именно менә яңа меню булганда яки яңа ачылыш булганда барасыз килә иң беренчеләр булып

Иренмәсәм, монтажлап салам. Шулай күп төшерелә ул име? Ирнәм генә. Бу минем хобби эш түгел, шуңа күрә бер кеше мине өстен тормый. Әйдә әле бүген бүген пост чыксын әле синен дигән э, э, кеше тормый, шуңа күрә мин инде теләгәндә генә чыгарып утырам. Анда минем миллионлаган э, подписчик булсын иде дигән максат юк минем чыннан да. Менә минем өчен менә шеф-поварларның, рестораторларның нидер хөрмәте булса, миңа җитә. Э, тагын нәрсәне әйтәсем килә менә сезнең блогны караганда нәрсәсе э, файда дип әйтергә кирәк безгә аудиторияга ул казанда нинди тагын кызыклы җирләр бар икәнен белү сез бит анда төрле э, өлкә буенча кертәсез дип әйтергә кирәк мәсәлән ял итеп тә була торган җир ашап та була торган җир анда мәсәлән вегетарианнар ашый торган җир тагын анда менә шундый группаларга бүлгәч дип әйтергә кирәк ә кеше карый охо мондый җирдә бар икән дип һәм шуннан соң барып барып ашап карый һәм сезгә рәхмәт әйтәдер бәлки әйе мин миңа сторисларында кемдер инде билгеләп куя синнән күреп барып кайттык дип бу инде шатландыра әлбәттә чөнки менә бу инде аудиториянең э, откликы дип әйтә кайтавазы кайтавазы әйе менә алар кайтавазы килә икән син тагы да эшлисең килә булмый икән ул кайтаваз син утырасың әй кемгә кирәк бу нәрсәгә чыгарам инде мин моны дип ә менә э, әзрәк кенә реакцияләр китә икән мин кирәкле кеше минем блогым кирәкле әйдә тагын да төшерим әле дип сине сине куясың чөнки чыннан да иренмәскә кирәк блогерларга әнә шундый огонечкалар җибәрергә чөнки ул менә кечкенә генә утны шундый кечкенә генә әйберне эшлисең бит инде авыр түгел бит инде бармак белән кызык булса чыннан да ә кеше ояла ояла куярга хәзер ул миңа нәрсә җавап бирмәсә а җавап бирсә нишләргә дип куркалар инде шуңа күрә язырга курка мәсәлән күп блогерлар җавап биреп өлгермиләр үзенең аудиториясенә һәм

хәтта аерым кешеләр дә бар бит шулай аккаунт та э, җавап биреп утыра торган әйе әйе андый кешеләрне мәсәлән мин белмим андый э, блогерларны чөнки үз блогерларын аккаунтларын урларлар дип курыкканга күрә кеше бит инде беркайчан да парольләрен икенче кешегә бирми чын күңелен әйткәндә бөтен блогерлар да мин белгән блогерлар үзләре чыгара алар әлбәттә кемдер аларга контентны эшләп биргән мөмкин монтажлап биргән мөмкин ләкин чыгаруын үзләре чыгаралар җавап бирүен үзләре җавап бирәләр чөнки Чыннан да аккаунтны кемдер урлар дип булырга мөмкин.
Әйе, шуңа күрә алар алар аны үзенең парольләрен икенче кешеләргә бирмиләр. Ә менә бу реакцияләр алар охватны күтәрәме? Күтәрә әлбәттә.
Сез әзер кысып калсагыз да видеоны сен укып бетерер өчен ул да охватларны арттыра. Алгоритм менә ул робот э, көн саен диярлек өйрәнә. Ул менә бүген менә мондый алгоритмнарны карап ала име үзенә. Ә икенче юлы, икенче көнне син инде икенче реакция эшли башлагач та, аны өйрәнеп, бу реакцияләрне үтге аңлап синең реакцияләрне тагын да яхшырта үзенең алгоритмнарын һәм ахватларны әзрәк кенә үзгәртергә мөмкин. Э, сезнең менә любой э, ниндидер теге аудиториянең төрле э, реакцияләре алар барысы да тикшерелә робот буенча һәм робот аны ничектер ахырдан инде э, бу блогер яхшымы бу блогер начармы бу блогерның контенты әйбәтме юкмы икәнен инде э, аңлап ничектер аны ахватларын яки митә я, я үстерә ә теневой бан дип әйтәләр кайбер блогерлар мин теневой банга эләктем бугай зинхар өчен шуннан чыгарга булышыгыз реакцияләр җибәрегез диләр Әллә ничә ел буе Адам Мессери, ул Инстаграмның э, директоры, гел әйтәдер, теневой бан юк, теневой бан юк, теневой бан юк. Ләкин бер тапкыр күптән түгел генә ул үзенең интервьюсында былай дип әйтеп өлгерде, без кайбер блогерларны алабыз на заметку, диде ул. На заметку ниндидер контенты начар булса. Ә бу бит инде безнең өчен теневой бан, аңлашыла бит инде. Димәк, алар э, кемдер синең аккаунтыңа яки синең контентыңа э,

и секундында минем аудито минем сторис юкка чыкты да и язылган эротический контент мин кире карыйм карыйм үзен сарафаннан бөтен ябык менә ябык чын менә сарафан сарафан да түгел күлмәк әле ул күлмәк чыннан да митем кайсы җирендә эротический контент булган инде бу и менә өч ай мин булдым менә шундый на заметкада и минем охватларым бик начар булды инде мында да куярга кирәк түгел теге бозмасаң кагыйдәләрне инстаграмның син ул теневой баннан чыгасың әлбәттә аны берничек тә сиңа күп итеп реакция куйсалар да куймасалар да ул менә вакыт узмыйча менә ул галочка яшелгә кызыл галочкадан яшел галочкага күчмичә син берничек тә э, аннан кача алмыйсың инде шуңа күрә бу кемдер инде кемдер менә минем сторисны күреп эротический бер дип куйган инде аңлыйсыңмы теге робот тикшереп тә тормаган аңа барыбер менә монда килде сезгә жалоба пожалуйста эләктерегез ә аны бит ниндидер бала да куярга мөмкин чыннан да теге кайчакта директны ачасың анда аңлашылмаган хәрефләр килгән име и язалар эй балам телефонны кулга алган икән дип име и мин аңлыйм ул бала әллә ничек кнопкага баскан да булырга мөмкин булырга мөмкин аллайда шуңа күрә балаларыгызга бирмәгез телефоныгызны
и анасы бит булырга мөмкин бит синең конкурентларың шулай кнопкага басып утыра алмыйсыңмы һәм андый моменттар да булырга мөмкин чөнки бар чатлар утыралар бергә ул чатта мәсәлән ун блогер һәм бер блогерны алар яратмыйлар ди тоталар да әйтәләр идегез уныбыз да хәзер бер юлы аның нәбу сторисына язабыз басабыз нәбу кнопкага бу, бу идеяны алмагыз зинхар но шуны вариантлар булырга мөмкин дип уйлыйм мин телефон тулык дидегез бит әле бер терабайт та җитми дидегез андагы фотолар видеолар бу инде сезнең аккаунтка керәсе генә түгел ә димәк сез алып барасыз параллель э, параллель рәвештә тагын әле берничә аккаунтны блокны дип әйтергә кирәк Нинди уңышлы проектларыгыз бар менә шулар арасыннан? хәзер искә дә төшереп булмый машинада мин эшне бетереп барам менә ул элеккеге клиентлар минем бар акушерларым да минем бар шәхси битләре бизнесменнардыкы аннан соң иң авыры кешеләрне кеше өчен алып барырга шәхси битләрне иң авыры чөнки син кешенең башына кереп утыра алмыйсың ул бит инде фоточка гына түгел анда ниндидер фикер дә язырга кирәк ниндидер уйларың да язырга кирәк ә кешенең уе синеке белән туры килмәскә мөмкин шуңа күрә ир атлар белән бөтенләй эшләп булмады минем ә кызлар белән алар миңа әйтәләр инде ой син минемчә уйлыйсың икән ой син менә минем башыма кердең мәллә дип инде алар белән ничектер җиңелрәге Аннан соң э, кафе рестораннар бер ара түбәтәй белән эшләп алган идем. Әле дә түбәтәй белән безнең менә яхшы шундый тандем. Без э, бик яхшы аралашабыз. Мин аларның э, бер чатында әле дә утырам. Э, китсәм дә инде күптәннән алар белән эшләгәнем бар. Э, анда түбәтәйгә кереп карасагыз, анда минем фотографияләрем дә. Әйе. Мин аларны рекламный йөзе. Менә шулай дип сөеп китсәм була. кайбер кешеләр әйтәләр ой әйтмә лә минем теге аккаунтымны алып барганыңны әйтмә миңа кирәкми бу дип инде мин күп очракта әйтә дә алмый дим хәзер эшли торган э, заказчикларымны менә алар белән инде мин саубуллашып барам шуңа күрә әле дә аларны да әйтеп китә алмыйм менә гафу итегез но утыз биш мең түләделәр
бигрәк күп икән ә хәзер менә акча турында сүз киткәч күп эшлиме акчаны смм белгеч блогер Казанда минималь бәя 10 меңнән башлана. Бу бер аккаунт өчен бер социаль челтәрдә. Әзрәк кенә арта башлый икән. Кросспостинг булса, 12 мең булырга может, э, икенче аккаунтка күчерергә шул гайберне. Аннан соң кросспостинг булмаса, икенче контент язырга кирәк булса, анда инде 20 мең була. Ике ике аккаунт ике аккаунтында алып бару була бит инде ул ике төрле контент белән. Шуңа күрә бәяләре гел төрле. Һәм син үзең бәяне үзең куясың. Сиңа кызык түгел икән 10 меңгә эшләргә, йөри алмыйсың икән көн саен заказчик яныңа һәм көн саен аңа контент эшли алмыйсың икән ун меңгә син ун меңгә эшли алмыйсың ә кемдер үзенә ун меңне шундый күп дип саный да и йөри аңа рәхәт ул аны ничектер мотивация ясый ә миңа утыз биш мең булмаса миңа мотивация юк ие мен айтамын ну мин эшләмим әзрәк ну эшләмим мин булмаячак мен айтамын безнең тандем китмәячәк Ну, сезнең бит инде тәҗрибәгез дә зур, шуңа күрә сез инде 10 меңгә генә беренче тәрәзә буласыз. Кеше дә уйлый, син 20 минут эшлисең дә көненә, шуның өчен 35 мең алып утырасың. Ну, әйе, миңа 20 минут җитә, чөнки мин элек 8 ел элек өчәр сәгать утыра идем шуны эшләр өчен ә хәзер 20 минутта эшлим ә, башлаган кеше өчен ул менә чыннан да ә, мин эшләгән эшне мин киләм дә мәсәлән мин секундында инде беләм нәрсә төшерергә кирәк мин йөрмим көне буе бер шул локация буенча мин төшерәм дә ун фотография мин китәм миңа утырырга кирәк түгел көне буе анда ә, кем эшли белми әле алар әлбәттә утырырга тиеш бер ике көн заказчикның э, э, эшендә күрергә нәрсә төшерергә нәрсә итергә эләктереп алырга мәсәлән мин кичә дә туган көндә булганда кызлар көләләр инде син секундына төшереп аласың да контентны ди безнең белән утырасың ди әйе мин мин беләм мин күреп алам менә хәзерге менә хәзер кемдер нәрсә белән чиешкәндә дә мин аны сизеп алам менә мында нидер кызык момент булачак моны эләктереп алырга кирәк кешегә кызык булачагына карарга и мин уже телефон белән чыннан да менә бай менә мондый бит белмим да асланган ул минем кирәк икән былай тирәне төшерә башлыйм бу уңайлы ә, тәҗрибә шуннан килә инде чыннан да шуңа эшли генә мин үзем биш меңнән башлаган идем ул вакытта әле видео контент юк иде фото контент кына иде анда ул елларда өч пост ясарга кирәк көненә менә шундый вакытлар бар иде өч пост көнне һәм мин анда биш мең ала дим һәм минем унар заказчик бар иде шундый вакытлар бар иде илле мең эшлисең килә бит инде бишәр мең җыясың да инде илле мең ләкин кайсы моментта мин аңладым теге бер заказчик арасында икенче заказчикка таксига йөри башлыйсың шул акча шунда китә син бер заказчикны алып ташласаң инде җәяү барып өлгерер ең димәк бәлки миңа бер заказчиктан саубуллашыргадыр һәм э, тугызны гына калдырып эшләргәдер дигән фикерләр барлыкка килде һәм чыннан да ул тойотаның шундый яхшы китабы бар анда э, теге лин дип атала ул система э, бөтен теге авырлыкларны китерә торган әйберләрне кисеп атасың да бер әз эшләргә ләкин күп итеп теге ничек инде табыш китерергә юк менә егерме процент син эшлисең сиксән процентта синең ул үзенең үзе үзе үзе яши инде сиңа үзе китерә сиңа результатны менә шундый бергә өйрәтә ул тойота мин чыннан да менә шундый моментта гел утырам да саныйм мәсәлән минем көненә сәгатенә ничә акча акча эшлим мин ничә сум акча офистан ничә офистан киттем әйтәм минем сәгатем ике йөз сум торамы Хәзер җәй урамда. Урамда җәй. Мин лучше мидем. Мин лучше селкенмичә паркта утырам. Үземә менә бер нәрсә эшләмичә, акча эшләмичә. Һәм мин тормыш тормыш итәм. Мин күрәм менә бу Казанны, бу яшеллекне, бу саф һаваны. Офиста утырган 200 сумга сәгатенә. Мин дим, юк, мин риза түгел. Дип, мешай киттем мин. Шай санасаң, сен аңлыйсың һәм шуннан да мин биш ун заказчик булганда биш меңнен мин аңладым өч заказчикны алып ташласаң яши дә башлыйсың таксига да акча китми син эшләгән акчаң синең китә таксига нәрсәгә кирәк ул шулай итеп санап санап санап кына чыгып мин үземә кимәйттем заказчикларны анасын бер мизгел аңлыйсың ә бәяне арттырсаң заказчикларны тагын да киметәсең тагын да тормышың арта һәм менә мин бик сөенәм хәзер хәзер дә заказчикларны бөтенләй бетереп үз блокларым белән генә шөгыльләнә алуыма чөнки минем теге финансовый подушкам бар җыелган ул минем мин мин гел җәй көне ял итәргә яратам һәм менә мин үземә әйтәм проектлар булыр әле соңрак бәлки нәрсәләр икенче бер уйлап табырмын дип мин менә хәзерге вакытта җәй көнендә бөтенләй бер заказчикны да калдырмаска уйлыйм аңлашылды һәм әйе э, син бит беренче соравың булган нигә мин китәм нигә сммнан без әйе шуны әйтмәкче идем нәрсәдән башладык шуңа таба килеп җиттек әйе э, хәзер бит инде искусственный интеллект ничек була татарча тәрҗемә итмәдезме э, ясалма интеллект ясалма интеллект ясалма интеллект бит инде хәзер име һәм күп әйберне текстларны язу фотоны эшләү видеоны монтажлау идеяләрне тудыру барысын да ясалма интеллект үсәчәк һәм син йә бик э, текә сыман белгеч булачаксың яме йә син теге төшеп каласың төшеп төшеп каласың әйе һәм мин уйладым инде хәзерге вакытта ясалма интеллектка ничектер э, үзеңнең э, юнәлдерергә һәм шуны өйрәнергә менә шуңа вакыт алам мин һәм бәлки нинди моны өйрәнә өйрәнә өйрәнә э, көзгә инде ниндидер идеялар барлыкка килеп мин нәрсәләр эшли башлармын инде шулар белән шул, шул өметтә кыскасы замана белән бергә атлап э, бөтен яңа әйберләрне үзләштереп тағы да үсергә әлбәттә яхшы бик зур рәхмәт нәкъ менә шушы урында хәзер инде без йомгак куйбыз э, безнең бүген кунакта э, тагын бер әйтергә кирәк күп кырлы шәхес э, кахо яратучы ләйлә лерон иде аңа бик зур рәхмәт әйтәбез әйтер сүзләрегез калмадымы минемчә
тормыш ул хәзерге вакытта менә э, монда чынбарлыкта офлайнда һәм әлбәттә тормыш ул онлайнда син онлайнда юк икән димәк син тормышта юк шуңа күрә онлайнга чыгырга онлайннан курыкмаска анда үзеңнең тормышыңны шәхси тормышыңны күрсәтеп барырга кирәк дигән фикердә шуңа күрә курыкмагыз дуслар салып барыгыз үзегезнең контентларыгызны социаль челтәрләргә нәкъ тә шулай килешәбез һәм тагын бер тапкыр зур рәхмәт әйтәбез ләйлә леронга һәм зур рәхмәт безнең китап радиосына нәкъ менә шушы зур студияне безгә биреп торганнары өчен бик зур рәхмәт һәм рәхмәт әлбәттә инде сезгә безнең караучыларыбыз тыңлаучыларыбыз укучыларыбыз безнең белән бергә булганыгыз өчен барыгызга да сау булыгыз дибез